Kitaabban seenaa garii keessatti maal ja'a? Hatta hanga dubartii garaa qabdu hogguu arkan isii ajjeesanii garaa isii dhoosanii ilmoo daa'ima garaa keessa jirtu hunda ajjeesuu isaan isaaniin gahe ja'an gara jabeenyummaan isaan qabanii fi jibbansi isaan ummata muslimaatiif qaban. Dararaa hangana ja'amuu miti wanni isaan ummata muslimaatiin gubbaan gahaa turan. Waan afaan dubbatee fixuu miti.

imala isaanii eegalan. Magaalaa Samarqand tan hogguu gahan. Magaalaan Samarqand tun biyya qaroomtuudha. Magaalaa bareedduudha. Magaalaa qaroominaan beekamte. Kanumaa fi Muhammad ibn Khwarizim Shah akka magaalaa tana eeganiif je'ee waraana kuma shan isiirra godhee ture. Jinkiis Khaan akkuma aadaa isaa sanitti xalayaa barreessee ergeef. Hulaan irraa banaa. nagayaan isin godha isin hin tuqu jedhee waadaa galeef waadaa kijibaa jechuudha. Bulchaan magaalaa Samarqandiis xalayaa tana fudhatee uummata waraanaa kana gabbe. Waraana kana maal ja'a? Jinkiis Kaan dhufee naannawa kana jira. Walaana irraa banaa ja'a maal haa goonu jedhee uummata kana mari'achiise. Garuu waraanni kun waan magaalaa Bukhaaraa keessatti ta'e dhagahanii waan turaniif laqad dabba ruucbuu fi quluubihim watamakkana minhu sodaan ummata tattar kun onna isaanii guutee wareersee waan jiruuf jihaada godhuuf isaan loluudhaaf hayyamamoo hin turre maal ja'an wanni isaan filatan laalakkii ulaabaniif haa seenan nuti isaan wajjin yaa'ii hin barbaannu waan ja'u deebisa akkanaa waraanni silaa magaalaa san eeguudhaaf dirqamni itti kenname deebisa akkanaa kana deebiseef waraanni Gonkumaa jihaada godhuudhaaf diina itti dhufe kana ifirraa deebisuudhaaf hayyamamaa hin taane dida hin barbaadu je'e. Fahtaara alqawmu maadaa yafcaluun jiraattonni magaalaa sanii maal godhuu qabna je'anii rakkatan amma hoggu kana. Ulamaa'iin biyyoota Samarqand keessa jiran as bahanii shabaaba kana jihaadatti isa kakaasuu eegalan hogguma kana shabaabaa fi jiraattoota magaalaa samarqand keessaa namoonni kuma torbaatamaan lakkaa'aman jihaadaaf baana jedhanii hayyamamoo ta'anii as bahan jiraattoonni magaalaa samarqand kuma torbaatamaan lakkaa'aman kun jihaada godhuudhaaf seefii isaanii qabatanii hulaa magaalaa samarqand bananii gabbahan garuu ikootii wanni isin beekuu qabdan Warroonni kuma torbaatamaan lakkaa'aman kun jiraattoota magaalaa keessaati malee warra waraanni maal akka ta'e hin beekne garii isaanii keessa warra seefi akka itti qabatan hin beekne jira garii isaanii keessa warra akka xiyyeetti darban hin beeknetu jira wanni isaan baase hinaaffaa fi jaalala amantii islaamaatiif qabanii fi faaluu maa yajibu aleehim ayya faaluu waan godhuu qaban godhan garuu dirqama isaaniiti. Jinkiis Kaan waraana kuma torbaatamaan lakkaa'amu kana hogguu isatti gabbahu arke. Hogguu kana mala tokko malate. Taaktiikni inni fayyadame maali? Sinattuu warri amma gabbee kun warra muuxannoo waraanaa qabu miti. Jinkiis Kaan maal godhe? Waraana isaa waraana tattaar ajaja itti dabarse. Jalaa dheeysaa, if duuba jalaa siqaa waan jedhu jechuudha. Waraanni kun hogguu itti siqe ummanni tattaar if duuba jalaa siquu eegala. Waraanni hogguu daranuutti siqe ummanni tattaar if duuba siquu eegalan inumaa fiiguu eegalan ahaa jedhan mujaahidoonni amma nu dheessu jiranimi diinoota kan ammaa gatii isaa nu tuffatan kafalchiisuu qabana jedhanii jala fiigan hoggu kana magaalaa samarqandirraa fagaachuu isaanii agarran jinkiis kaan maal murteessee dhaabbadhaa jeen amma dhaabbadhaa waraana kana marsaa jeen waraanni kun marfame Magaalaa Samarqand irraa fagaatanii jiran. Gargaarsi tokkollee magaalaa Samarqand irraa akka isaaniif dhufuu hin dandeenye mirkaneeffate Jinkiis Kaanis hogguu kana isaan ajjeesuudhaaf murteeffate. Waraanni kuma torbaatamaan lakkaa'amu marfame walakkaa waraana tattaar kana jiran. Silattuu wanni bahaniif jihaada godhuu fi waraanni eegalame. Lolli isaan jidduutti ta'e. Eega xiqqoo walalan booda lolli dhumate. Muslimtoota keessaa nama meeqa du'e beeytan lola kana gubbatti. Namni tokkolleen hafuu hin dandeenye. Hundi isaanii lafa san irratti humni torbaatamman hundinuu achuma dhumata. Rabbi isaanii qunnaman. Rabbi isaanirra haa jaalatu. San booda Jinkiis Kaan maal godhe? Waraana isaa qabatee gama magaalaa Samarqand deebi'e. Jinkiis Kaan dhufee magaalaa Samarqand marse amma. Tarkaanfiin amma inni fudhate naa banaa hayyama jedhu osoo hin tahin ajaja dabarse. Ulaa naa bantan banaa waan jedhu ajaja dabarseef. Hoggu kana waraanni magaalaa keessa jiru duraanuu warra isa sodaate. Warra jihaada godhuudhaaf fedhii hin qabne ture. Ulaa irraa banan. Jinkiis Khaan magaalaa Samarqandi seene. Oguu magaalaa Samarqandi seenu tarkaanfiin duraa inni fudhate maali? Waraana kuma shaniin lakkaa'uma kana hunda isaanii walitti qabee seeyfii isaanii harkaa irraa guure. Seeyfii eega irraa guuree booda maal godhe beektu? Hunda isaanii akka ajjeefaman ajaja dabarse. Gatii jihaada diduu isaanii hundi isaanii achumatti argatan jechuudha. San booda Magaalaa Samarqandi tana waanuma magaalaa Bukhaaraa keessa godhe san asittis deebise. Qabeenya isaanii saamuu, nama isaaniin mormaniin falmadha jee ajjeesuu itti fufe ammaas. Dubartii musliimaa zinaa itti dalaguu. Kana qofaa miti. Waa hedduu waa hedduu rakkina adda addaa uummata musliimaa gubbaan gahaa ture. Jinkiis Kaan magaalaa Samarqand keessa. Oguu magaalaa Samarqand keessa deemee ilaalu magaalaan Samarqand tun magaalaa qaroomina qabu hedduu itti tolte kanumaafuu teessoo isaa achi taasifate. Amma maal hawwe dawlaa Khawaarizmiyyaa tana guutumaan guututti harka isaa jala galfachuu fedhii akkasii fidate amma. Kanumaafuu maal murteesse namni tokko ka gufuu natti ta'u akkaan dawlaa khawaarizmiyyaa tana mootummaa kiyya jala hin galfanne muhammad ibnu khawaarizm shaah isa nama san ijlibu lii aynamaa kaana qabaa naa fidaa jee waraana isaatiin walaw ta'allaqa bissamaa osoo samitti isa rarra'e gabbuu isaa naa fidaa jee waraana isaa kuma diddama filee itti erge muhammad ibnu khawaarizm shaah akka qabanii fidaniif jechuudha bikka kanarratti Xiinxaltoonni seenaa maal jedhan? Jinkiis Khaan waraana kuma 20 qofa filee Muhammad ibn Khwarizm Shah mooticha dawlaa Khwarizmiyyaa guddicha sanitti erguun kun tuffii isaaf qabu garsiisudha jechuudha jedhanii irraa dubbatan. Akkamitti jennaan mootummaa hangas gahu waraana kuma 20 qofa itti erguun kun yoo isa tuffate malee waan biraa hin garsiisu jedhan. Akkasi waraanni kuma 20 kun Muhammad ibn Khwarizm Shah qabanii Jinkiis Khaan bira fiduudhaaf imala isaanii eegalan. Imala isaanii eegalanii gama magaalaa Orjandaa deeman. Hogguu magaalaa Orjandaa hogguu dhufan gama bahaatiin dhufan. Bikka kanatti laga Jihoon jedhamu tokko jira. Lagni kun laga guddaadha. Gamas tarkaanfachuun hedduu ulfaata. Hogguma kana waraanni muslimtootaatis Kan moggaa kaan dhaabbatee daangaa orjandaa tana eegu isaan kan arkan. Hogguma san xalayaa barreessanii Muhammad ibn Khwarizim Shaah beeksisan. Waraanni Jinkis Khaan waraanni tattaar dhufee moggaa laga jihoon dhaabbata maal haa goonuu jedhanii isaan mari'atan. Hoggu kana maal deebiseef deebisa akkamii deebiteef beektu Muhammad ibn Khwarizim isaa maal jeeni ummanni tattaar kun ummata bishaan daakkii beekuu miti bishaanis bishaan guddaadha hin rakkatina yaxmaa'innu tasgabbaawa jireenya keessan jiraadhaa jeen hoggu kana ajajaan biyya isaanii deebisa akkanaa kana deebiseef isaanis isaan kana to'achuu dhiisanii ofirraa eeguu dhiisanii jireenya isaanii itti fufan Uummanni tattaar maal godhanii muka ciranii muka bishaan keessa hin limne gubbaan halloo uffisanii meeshaa waraanaa isaanii san gubba darbanii gama moggaa itti aanutti ceesisan. Ifiifis ce'uudhaaf maal godhan farda isaanii fuudhanii bishaan keessa naqan. Hogguu fardi bishaan daaku eegee fardaa qabatanii hundi isaanii moggaa kanarraa gama moggaa kaanii cahuu danda'an.

biyya tana hadiyyoomsee dhiisee lubbuu isaatiin qofa tiyyaan na baasi je'ee biyyaa bahe muhammad ibnu khaarzim shaa biyyaa bahe waa hunda dhiisee hoggu kana waraanninis hoogganaa malee hafan waraanni kunis addaan faffaca'e muhammad ibnu khaarzim shaa gama biyya iiraan dhaqee magaalaa niisaabuur jedhamtutti kolagaltummaa gaafate hoggu kana Bulchitoonni naannoo saniitis waan deemaa jiru waan beekaniif nuti abbaa kiyya mootummaa tattaaroo wajjin dubbii hin dandeenyu nurraa deem jedhanii. Akkanaa je'inis Nisaabur irraa ka'ee maa biyya Maazindaan jaamtu dhaqe. Achiis hogguu dhaqu kanumaa isa qunname. Waraanni kuma digdamaan lakkaa'amu kunis kaayyoon isaanii guddaan Muhammad ibn Khawaarizm Shaah qabanii dhufuu waan ta'eef qabeenya namaa saamuu nama ajjeesutti osoo hin maqin Muhammad ibn Khawarizm Shaa faana isaa dhahuu eegalan basaastuu isaanii ergatanii eessa akka dhaqe eessa akka ole qorachuu eegalan. Gama magaalaa Maazindaan dhufuu dhageenyaan kallattumaan gama Maazindaan dhaqan. Maazindaan irraayis akkasumatti ari'ame magaalaa Rayyi jaamtu dhaqe achirraayis hogguu magaalaa Rayyi jaamtu anas hogguu dhaqu wooma santu isa qunname. narraa bahii waan ja'amu achiis bee gama magaalaa hamadaan dhaqe yeroo kana hunda waraanni tattaar isa jala deemu jira isa faana isaa dhahu jira magaalaa hamadaan tanaas eega dhaqe booda achirraayis deebimu wal fakkaataa ture hoggantoonni biyya sanii isa qeebalanii isa teessisuudhaaf hayyamamoo hin turre hundi isaanii firraa baasan san booda maal godhe gama magaalaa xuburstaan ja'amtu dhaqee naannoo sanitti galaana guddaa qazwiin ja'amutu jira achi gahe doonii arkate doonii sanii abbatee bishaan gubbaa deemuu eegale muhammad ibnu khaarjim shaa waraanni tattaar kunis jalaa hin hafne yeroo xiqqoo booda hogguu bikka bishaanii san gahan dooniin biraa hin hafne hundinuu dooniin baatee jirti hoggu kana bishaan daakanii itti dhaqu waan hin taane dooniin hin jirtu jalaa hafanii if duuba deebi'uudhaaf dirqaman muhammad ibnu khaarjim shaa qabeenya isaa guddaa san aangoo isaa san dhiisee odala Qazwiin jedhamtu keessatti jireenya ulfaataa fi jireenya hiyyummaa gaggeessuu eegale. Duuti inni hanga ammaa biyyoota adda addaa keessa irraa dheessaa ture san itti dhufuun isaa hin oolamne. Duuti itti dhufte. Muhammad ibn Khwarizim Shaakun maata faqiiran shariidan baciidan an ahlihi wa waxanii. miskiinummaadhaan warraa fi maatii isaatirraa fagaatee jireenya ulfaataa gaggeessaa jireenya san keessatti du'e. Muhammad ibn Khaalid ibn Shaar. Hatta miskiinummaa irraa ja'an waan ittiin isa kafanan dhabanii fakaffanuhu alaa firaashi alladhi kaana yanaamu alee. Firaasha carqii firaasha inni irra raf- irra rafaa ture san saniin isa kafananii awwaalan ja'an. Yaa ikhwatii mee ayyuhuma ashraf kamtu sila irra kabajaa qaba an yamuuta mujaahidan am an yamuuta haariban mujaahida ta'ee sayfii isaa qabatee yoo ka ajjeesee yoo ka ajjeefamee du'u santu irra kabajaa qabamu akka isaa kanatti dheeysanii dhokatanii biyya keessa diina jalaa fi fiiganii du'u kamtu irra kabajaa qaba yaa ikhwati duuba haala kanaan bulchaan guddichi mootummaa kawaarzimiyyaa kaatimaan isaa akkana taate booddee mootummaa kawaarzimiyyaatis kana ta'e ikhwati

San immoo waan nurra eegamu jechuun filannoo teenya bareechinee filachuun. Wanni isiin dawlaan khawaarizmiyyaa tun wanni isii mudate kunis wanni isii mudateef waan biyyoota muslimaa tana wajjin tokkummaa hin qabnee fi mogga baatee waan jireenya isii hobaan gaggeessituufi. Rasuulli keenya alayhi afdalu salaati wa atammu tasliim maal ja'a?

Ikhwati, gocha ajjeechaan gara jabeenyummaadhaan wanni nama suukanneessu jinkiis kaan ummata muslimaa irratti raawwachaa ture asitti hin dhaabbanne ammaas itti fufa insha allah kutaa itti aanu keessatti qabadheetin isiniif dhihaadha maaltu hafe waan jedhu as'aada allahu sabaaxakum walmasaa